DJ Faxo mũini na mũtukania wa nyĩmbo cia ndaci rĩu haceke biũ thutha wa cira wĩgiĩ mũtigairĩ Jeff Mwathi gũthikĩrĩrio rita rĩngĩ na aira kũruta statement ciao na mama Jeff ũrĩa ũrarĩ igoti-inĩ after public request ya igoti harĩa athiĩte na mbere gũthingata kĩhoto kĩa mwana wake Jeff Mwathi nĩ arakorirwo akĩheana more details ciĩgiĩ cira ũyũ nĩguo igoti rĩtuithanie gatagatĩ ka nũ woragire Jeff Mwathi, gĩtũmi gĩa kũragwo, nũ ũkũhingũrĩrwo thitango na ndeto ingĩ cia kũmakania. Na mbere ya ngũtambũrũkĩirie ndeto ici na ingĩ nyingĩ, ngakũĩhoya na gĩtĩo kĩnene ma wĩtĩkĩre gũ subscribe thĩinĩ wa channel ĩno itũ, nĩguo twekĩra video njerũ ũkamũkagĩra ũrĩ wa mbere. Mami wa kamwana karĩa gakuĩrĩire nyũmba kwa DJ Wĩga tũĩkaine ta DJ Faxoa na njĩra ya kũgwa kuma ngoroba-inĩ ya ikũmi mama Jeff nĩ atigĩte ahũthĩri a ng'enda cia ũkinyanĩria mahobanĩirio nĩ ndeto cia kĩeha kĩnene mũno thutha wake hamwe na extended family yake gwĩkĩra Jeff mwathi ũndũ watiga Kenya na ruo ngoro-inĩ gĩko kĩrĩa matabanĩtie mwaka ũmwe tu kuma hingo ĩrĩa mahurũkirie Jeff kũrũmĩrĩra gĩkuũ gĩake kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ ndeto cia kĩriga kĩnene na mama Jeff Together with her family ona Baba Jeff mekĩte gĩko gĩkĩ thikũ nini tu kuma mũthĩ ũrĩa Mama Jeff etĩtwo igoti-inĩ for public request nĩguo akorwo agĩcokia ciũria iria igoti rĩũnganĩtie na gũcokanĩrĩria kuma kwĩ ũthuthuria ũrĩa ũthiĩte na mbere gũtabanio wĩgiĩ gĩkuũ kĩa Jeff Mwathi na in presence ya wakiri wa Jeff Mwathi's family wakiri Danstan Omari, prosecutor na jaji mũnene Mama Jeff nĩarĩtie maũndũ marĩa angĩenda DJ Faxo the key suspect wa cira ũyũ Atherie megiĩ Jeff Mwathi, ndeto iria borithi cia Kasarani Police Station ibatiĩ kũmũthereria. Oho na ũndũ ũrĩa angĩenda igoti rĩmũteithie gwetha kĩhoto kĩa mwana wake harĩa mama Jeff onake nĩ arekorire in a hot seat thutha wa kũrio ciũria ciĩgiĩ Jeff nĩ wakiri ũrĩa wamũkĩrĩte na ũrĩa ũrarora evidence na statement cia ũira ũrĩa wamũkĩrĩtwo nĩ igoti kuma kwĩ witnesses arĩa othe meyumĩrĩtie DCI evidences. Oho na icunjĩ cia mĩario, messages na recordings ciothe kuma thimũ-inĩ cia all the suspects, mama Jeff and the entire Jeff's family, na even ũira wa uncle ya Jeff mũthigari na mũini ũĩkaine ta Samido, harĩa mama Jeff ekorete agĩcokia ciũria nditũ mũno thutha wa ũira kuonania Jeff Mwathi arĩ na suicidal attempt igĩrĩ maica-inĩ make mbere ya gũtũngwo nĩ gĩkuũ gĩake, wakiri ũcio akĩũria mama Jeff kana hihi nĩ amenyithĩtio Jeff nĩ endete kwĩyũraga mwaka-inĩ wa 2019 oho na mwaka wa 2020 thutha wake kwenda gwĩtheca na kahiũ ũtukũ ũmwe aumĩte gũcera kwao mũciĩ gĩcagi mwena wa Naikuru agĩcoka arĩ mũrakaru mũno marakara marĩa macũngĩrĩirie ke kũnyua njohi ĩkĩrĩte gĩthimi na kwenda kwĩgera ngero. Ndeto iria mama Jeff areganĩte nacio akiuga Jeff arĩ mũndũ mũkenu mũno na ndangĩrutire muoyo kuona ta mũciari nĩamĩkaga sure mwana wake Jeff Mwathi ndarĩ na thĩna enaguo maica-inĩ make harĩa aratindĩkirwo na ciũria nyingĩ mũno cia kũmũthogothania. Ciũria iria ciumanĩte na ũira ũrĩa ũheanĩtwo nĩ aira, witnesses, arĩa othe makuruhanĩtio na cira ũyũ ũrĩa ũthiĩte na mbere ũkĩgĩaga ikundo nyingĩ tũgĩtanya mũthia mũthia ũma wa ndeto nĩ ũkamenyekana nĩguo thayũ wonekane, ironda cia ngoro ihone nakĩo kĩhoto kĩrĩa kĩagĩrĩire gĩkinyanĩre. Ĩndĩ thutha ũyũ mama Jeff hamwe na bamĩrĩ yake nĩ mekĩte gĩko kĩa mwanya mũno kũrĩ mwana wao mũtigairĩ Jeff Mwathi, harĩa arekereirie gathenema gake nenda-inĩ ciake magĩthambia mbĩrĩra ya Jeff na kũmũigĩrĩra mahũa mangĩ. me hamwe na family members. Ndeto ĩrĩa yahutia Akenya aingĩ na ũritũ mũnene, Mama Jeff akĩrekereria ndũmĩrĩri ĩno ng'enda-inĩ ciake cia Facebook akiuga, My faith in God tells me you are with him and that's the only comfort I have. Oho akĩringithania maũndũ marĩa agereire mĩhang'o-inĩ ya gwethera mwana wake kĩhoto na Saint Paul wa ibuku itheru rĩa Bible, agĩquote ndũmĩrĩri ĩno, God told Paul That his power is made perfect in weakness, St Paul, ũrĩa ũĩkaine na wĩtĩkio wake ũrĩa ahunjagia wĩgiĩ kũgĩa na mwĩhoko kũrĩ andũ arĩa mathirĩirũo nĩ mwĩhoko, harĩa Mama Jeff Still athiĩte na mbere kũrekereria ndũmĩrĩri ya kwĩgitia mwĩhoko na njĩra ya rwĩmbo rũrĩa rwĩna ndũmĩrĩri ĩrĩa ngũkorũo ngĩmĩ-quote atĩ, Ndioĩ atĩ nĩ wataraga maithori niĩ ndarĩraga, na ũkahaarĩrĩria ihinda rĩa kũndĩha rĩtanagwa itata, nĩ ma ndũrĩ mũrĩa ng'ũũrũ, wĩ mũhũũrithania wa maita, ndahoya ndũkananoge kũhang'ĩra ngoro ĩno yakwa thayũ, kũngĩgakinya ngoro ĩno yakwa nĩ ĩkainama rĩngĩ, he rũtha ngamĩinamũra na ihatũũra rĩu rĩaku, nĩ ndĩmĩririkanagia hĩndĩ ĩrĩa gwathongomana na guothe, kũngĩgatũũra harĩ we ndikorĩra, ciugo ici cia mama Jehova, o ho na ũndũ ũrĩa mekĩire Jehova, wa kũigĩrĩra mbĩrĩra yake na riri wa mahũa merũ, nĩ ũtuthũrĩte ndũmĩrĩri nyingĩ mũno iria aikĩirio nĩ macambĩki make na akenya aingĩ, Eunice Macharia e wa mbere kũmwĩra, kũngĩkorwo karũkenge nĩ gaturithagia mũndũ, no mwana mũgima very sad cry nĩ mũjĩ na wehiti ũyũ yoragire mwana ũtarĩ na wĩhia ona yatũra no ĩkarĩra na ĩcaye ũyũ nake Lucy Njoro akĩrĩra mũno na kuga woi ma we know it's hard to forget but may the Lord give you peace of mind arĩa gĩkundi kĩnene kĩyumĩrĩtie kũria Jeff Mwathi ndagetĩkĩre kũhurũka ũhoro kĩhoto gĩake gĩtakinyanĩirio the online emotional battalion arĩa mathiĩte na mbere gũtindĩkĩrĩria justice for Jeff to prevail Joseph Githehũ akiuga the day will come

but now since no justice that's why she will visit her son's grave may God give you comfort that is beyond human understanding mwarĩ wa karĩko akiuga ũĩ ruo rũtiguanagĩrwo no rũrũma may God comfort you mama Jeff tũkĩrĩgĩrĩra igoti nĩ rĩkũnina cira ũyũ nĩguo kĩhoto kĩonekane ũma ũmenyekane kana Jeff nĩ kwĩikia aikire kuma ngoroba igũrũ na akorwo he mũndũ ũkuruhanĩtio na gĩkuũ gĩake, all the suspects mahingũrĩrwo thitango nĩguo bamĩrĩ ici igĩe na thayũ. Kikuyu 254 News, subscribe.